Bon tardi tur hende presente. Mi ta hopi contento di mira boso tur akinan. Mi ta super contento cu Papa Dios a cumpli cu nos y cu awa a para. Si no, nos lo tabata chabuca den awa pa nos a yega Plaza Resort. E mi ta uni mi mes na Setni su bon bini, pues mi ta yama tur hende general, Bon bini. Mi ta kere pasa awe i konta boso tur lokual nan ku Akademia e Papimentu ta hasiendo último tempu ku ta di sumamente importansia pa boso ta informá di dje. T'asina ku a kuminsá ku e rapòrt ku ekspertonan ku a hasi investigashon profundo den pueblo di Boneiru ku a resultá den e rapòrt Papiamentu por Miño ku Cambukam. Despues di e papia di hopi hopi hende den tur sorto di gremio aki, e konklushon di e investigashon ta ku pueblo ta bisa ku nan ta un isla, Boneiru ta un isla multilingual, i ku nan ke pa trata nan asina. Durante e presentashon awe, señora Joanna Duarte, ku lo wòrdu presentá un djis, lo duna mas splikashon tokante kiko ta nifiká edukashon multilingual i translingual, multilingual, muchu muchu terminologia ku nobo pa mi awe. Asina ku na prinsipio di luna aki nos a entregá na Gobièrnu di Boneiru un maneho di idioma. Gobièrnu di Boneiru a pidi Akademia Papiamentu pa duna nan un proposishon di maneho di idioma for di e rapòrt di nos por rimió ku Cambucá. Señora Martha Dijkhoff a saka e. E parti e parti den nota pa saka tur nan nan konklushonnan i a skibi esei den un nota. Esei nos a entrega na gobièrnu. Aktualmente e ta seka nan pa nan hasi nan asuntunan di ku yama e protokòl ku ku tur e kuenta di di maneho na ei anto pa nan aprob'é. Riba un di e dje rasonnan ku esei lo sosodé anto djei pa nan hib'é trat pa nan. Aprobé òf laga. Riba e topiko aki señor Nick Fara Klaas mas largu, mas lat lo papia tokante di e rapòrt Bon Papiamento por Mihó ku Cambucá i señora Marta Dijkhoff ku nos tin tambe huntu ku nos awe lo papia tokante di kico e maneho di idioma ta pa Boneiru. For di promé ku dies dies dies, Meneer Ruben Seferina ku ta sintá aki dilanti nan, a sinti un vibrashon ku papiamentu na Boneiru lo yega na peliger despues di e fecha ei. El a bin Boneiru i el a motivá hende hende pa kuminsá hasi algu pa protegá papiamentu. Un di e kosnan ku tambe for di dos mil nuebe a konsekuensia di esei, gobièrnu di Boneiru a manda un karta pa Reino i bisa nan ku nan ke pa papiamentu keda protehá bou di Karta Oropeo pa Nòmber masha largu men pa idiomanan di minoria i paisnan minoritario. E. Despues di basta wardamentu, por fin nos a logra haña atencion di Beza Can riba esei y awor aki nos a sintando na mesa y e cos ta moviendo. Un de cosnan cu tambe a sosode den e mesun periodo ei ta cu Gobierno di Reino, BZK, na mart binti binti unu, a firma un akuerdo intergubernamental ku Boneiru. Señor Rubén Severina ta bai duna mas informashon tokante esei. Tur esakinan m'a bisa den un ratu. Bo a bisa tur esakinan den un ratu, pero ta kosnan ku ta tin hopi impaktante pa Papiamentu, tin hopi speransa pa Papiamentu di Boneiru. Nos tin koleganan di Kòrsou i Aruba akinan, anto mi Petishon na boso ta skucha bon, hiba esakinan na boso islanan pasobra ku nos deseo ta pa nos tur tres kana huntu riba e kosnan aki. Disfrutá den konferensia i ten mas oro.